Oglanlar, bul abzory men näl başlajagymy bilmedim, sebäbi men size öň Palta Camera abzory edip berdim, ýöne ol iki ýarymlyk SE-di, bu bolsa üç ýarymlyk XL. Gysgaça aýdaňda, ýerde ýörýän samolýot bu, oglanlar. Serediň. Hemmäňize salam, bugün abzorda Camry-iň ellinji kuzowy,

Şu ýerde suratyny goýaýyn men size esse bilen ýykselen bamperiniň tapawudyny. Biraz üýtgändir. Ýöne by has gymmadrak we has gowy komplektasiýa ýyksele. Basym biz Köýtendaga gidip geleýin. Bu wideony siz Köýtendagdan öňürti görersiňiz. Biraz gijä-de galdyk, agşama-da galdyk ýöne bollugyna görä maksimum size görkezeýin maşyny. Serediň. Biz gidip geleris Köýtendaga nesip bolsa. Ondan soň şu komplektasiýalar barada aýratyn wideo çykar. Elýe näme, Elýe plus näme, XLE näme, SE näme, wobşe, hemmesi barada aýratyn bir wideo çekeris. Bu maşynymyz biziň iki müň on üçünji ýylyňky. Camry-ň indi ellinji kursly gitýä-de. Bu maşynymyz-a biziň amerikanka. Ýöne bulaň Rossiýada çykarylanam bardyr. Bulaň ýyly iki müň on birden başlap iki müň on dörde çenli gidýändir. Mundan soňky uje Aziýada kemri diýilýär, gylyç kemri diýilýär bizde. Şu ýerde suratyny goýjak. Oňam abzor bardyr. On bäş, on alty, on ýedi, uje on sekize çenli eýleki gelenler. Ýöne şu ýerde aýtmaly zat bar. Rossiýada bular on sekizinji ýyla çenli çykanlar. Rossiýadakyň tapawudy bilen muň tapawudy bardy, aýratyn wideo çekeris. Bizde oňa ýewropeýka-da diýýärler, ýöne rossiýskiý zborka. Şoň ýalak, käbiri ýazýar, ol has gowy, eýle-beýle diýip-de, ynanaýyň. Üýtgeşik zady ýok. Bir göze bir bildirip duran zady yzky farasy. Näme üçin muňa palta kemri diýilýär häzir görkezeýin size yzky faradan. Russiýanyň öndürýän kemrisy bilenem bilaň tapawudy öňki yzky faralar bir daşyndan gowuja bildirýär. We olary uje palta diýip bilemzok biz. Näme üçin bilýäňizmi? Göräňizmi? Palta meňzeýär. Bula paltaň demir ýeri, bu-da sapy. Şu sebäpden muňa biz palta kermi diýýäs. Rossiýadaky bolsa, tokgadyr. Oňa bärde ýewropeýka diýýärler, daşyny bir owjuk-bujuk bezän bolup, ýewropeýka diýip, ýigrimi, ýigrimi bäş müň dollar diýip ýörenler, emma o baha degýän maşyn däl-ä. Bu liçno meň öz pikirim. Belki siz o maşynyň aşygysyňyz i alyp bilersiňiz, elbetde. Dut kemra on iki-on üç müň dollar berýänem bar-a. Bu maşynyň daş ýüzüne gaty köp oglan halýar. Asobynda arkadan owadan. Menem arkadan owadan görýän. Nähiliksiz. Bakyberiň hökman suratda. Palta kemryň fanatlary sizden aýratyn laýk kommentariýa. Wi ýene aýtmaly zat. Oglanlar laýk kommentariýa men sizden pastiýany soraýan-a her wideoda. Ýöne podpiska soramok. Köpüňiz podpisasiýa etmän görýäňiz. Göni basyň şeýdip. Tyrk ediň, i podpisatsa ediň, rezko ýüz müňe ýeteliň, bu ýyl ýüz müňe ýeteliň, a bir gowja bir zat konkurs edeliň. Bilen GLX, ýagny GLX diýäs-dä biz, ýöne GLX-am diýilýär, GLX-am tapawudy ýok, kim nähililikde. Oň ýaly komplektasiýasy hem bardyr. Mynymyz-a biziň XL-e. Mundan başga SE-si bar. SE-niň lýuklusy bar, lýuksuzy bardyr. Ondan soň Elýe bar. Elýe uje motosalon prostoýy gelýär, iň prostoýy. Onam bir bir gün obzor ederis, onam nesip bolsa elimize düşse. Bärde serediň, şu Rimen zawodskoý gelmeli däl. Häzir belki käbirine gelýän bolubam biler-de, ýöne osnownoý JLX komplektasiýada şu Rimen gelýär. Palta Camry-da, zawodskoý XL-de gelýärmi şu Rimen, gelenokmy? Has ökde, has gowy düşünýänler bar bolsa, ýazyň kommentariýada, men gelenok diýip bilýän, soň goýular diýip bilýän. Imенно bu maşyn barada bir aýdyp geçeýin iki agyz söz. Radnoý ak, degimsiz, gaty gowy maşyn, bir tanyş oglanyň biri aldy-da, şondan reska obzor aldym buny, gaty gowy zat diýip. bahasyny ham aýtjak. Şu wagt maşyny otladyk, jygyldaýar bolmasa-da, jygyllap dur. Indi iň gowy örän funksiýam XL-de serediň oglanlar. Afgon datçik bar serediň. Maşyn gelende, maşyn gelende şuň ýaly ýanyp durýar. Häzir käwagt bu slipoý zonada bolýar-a maşyn. Şonda sen göreňok, a bärde bolsa ýanyp durýar. Gaty gowy, iň bir gowy gören funksiýalaryň biri maşynda. Ondan soň elbetde start-stop. Start stogam gaty gowy görýän men bilýäňizä bärde iki selede start stop gelýänler. Bada bir iň gowy funksiýalaryň biri şu maşynda balan hemme maşyn start stop bolsun. Hökman suratda elýelerem start stop bolmaly şoň ýalak bir zat çykarsalarda. Ýyl geçdikden benzin motorlary aýryp otyrlara edil şoň ýalak iň prostoý komplektasiýada şuň ýaly start stop bolmaly şu awgondaky karoç şoň ýaly standart girizseler gaty gowy bolar ýöne ony girizselerem uje maşynyň bahasy galýar-da. Ýöne şony galdyrman şol funksiýalary girseler gaty gowy bolar. Elbetde multirul oglanlar, mebel salon. Bu maşyna edil salon gaty ideal sostaniýada. Probeg 152 müň mil. Şonam soraýanlar gaty kän, hökman aýdyp geçen ýadymy şo türka. Podogref sideniýe bar. Salonyň ýagdaýyna serediň oglanlar sideniýalaryň. Görýäňizmi? On ýyl bolan maşyn. Torpedalar abat hiç hil çyzygy zady ýok. Wobşem palta kemriň salony men owadan görýän sizem ýazyň komentarýada halaýaňyzmy halaňyzokmy käbiriňiz şu maşyny gaty görýäňiz edil öküz kellä galaňda hawa bu gatyrak ýöne Eýle kemrleri serdeňde, Aý bu normalny, menä oň ýaly bir gaty hasaplamok. Ynha Karolany men gaty hasaplaýan. Ýöne muny o den gaty hasaplamok. Sizem ýazyň kommentariýada. Ýene bir zat ýadymyşdy şu wagt. Men Lexusym alyp gelinipdi. Başda i şuň ýaly palta kemri gelipdi. Onuň Lexusdan palta geçýän bir hili. Ýöne ol elýedi-de. Bir hili gaty plasmas ýaly okup duran. Şo şonsy wadana, şo ýadyma düşdi. Ol On-on üç ýylyň gürrüňini edýän, on üç ýyl mundan öň. Meniň ýaňky Lexusym ýaňy gelipdi, ýöne o wagt täzeje geldi-de, salondan geldi, belki şondan bolandyr. Mara gidipdik atdan at etmäne. Şonda o wagt meniň dostum aldy-da o maşyny. E, başga bir dostum hem palta alyp gelipdi. O-da ýöne täzedi. E, şonda geçipdim, oňki ýöne elýet bir hil plastmas, plastmas bolup dur, Lexus bolsa bir hil koža, ýumşajyk bir hil. Ana, şol galdy. Bu Lexus bilen Toyota-nyň tapawudy barada. O barada-da bir aýratyn wideo biz çekmeli, sebäbi kän adam soraýar, näme üçin şeýle, näme üçin Lexus alsaň gowumy ýa Camry alsaň gowumy diýip soraýanlar bar-da. Elbetde, Lexus bir Toyota-nyň öz bazy, ýöne premium, düşündiňizmi, biraz gymmadrak modeli. I Lexus mydama gowy bolýar-da indi Toyota-dan. Bu wapşe zada palta Camry obzory degişli däl. XL-iň ýene gowaran zadym, elbetde, klimat kontroly ulanylýar. Hemme zat özi kontrol edýär, mesele ýok bu ýagdaýlarda. Ünslerin oglanlar bu uly monitor diýip gitýänler. Bulaň kiçi monitory gelýänam bar. Chiptronic korobka, altuskordyr bular. Altuskor chiptronic, ekonom režim elbetde bar. Gysyklary üçin. A tak, üç ýarymlyk motor, köpügiňiz kän ýakýar diýýäňizde, kaprizn diýýäňiz, ýöne şol diýýän adamlara şu wideoň başyny goýaýyn, serediň şuňa. Ana şu Şu üç ýarymlygyň kaprizini diýýänleri, ýaňky köp ýakýa diýýänleri hemme zadyny ýapýa. Ýerde samolýotda. Bu palta kemriň gowy zadam, kuzwa ýeňil, çalt bat alýa Lexusdan, ýeňil gopýa bu. Ýöne edil Lexusyň ýol tutujylygy has gowy-da, ol agyrrak, ýumşak, bu gatyrakdan, ýaňky ýeňil, düşündiňizmi? Ýöne razgon bu has çalt alýandyr. Lexus primerno ýedi ýarym, sekiz sekuntda ýüze çykýan bolsa, bul alty, alty ýarym. sekuntda ýüze çykýandyr. Öňki sideniýalarynyň hem ýagdaýyna serediň oglanlar. Arassa salon gaty arassa saklanypdyr bu maşyna. Elbetde lýubba. Sunkajygym meň podpisçiklerim halanok men garaňkyda obzor etsem. Dogry düşüniň maşyn gijiräk geldi. Ondan indi obzorsyz goýmaýyn diýän näsedi. Reska reska obzorlaram çekeýin sebäbi köýtenagada taýynlanyp ýörün. Gaty bir kän boş wagtym ýok ertir nesip bolsa maşyn bazarda gideris bu gün altynjy gün wideony çekip otyrys Alla ýol bersin na yzky sidenýasynyň serediň oglanlar udobny giň söz ýok bäri şuň ýalçyk poduşkajyk udobny Bulaň yzynda setka ýokdyr soň goýdurýandyr. Bärde konsener ýa peç näme işledesiňese bärigem üfleýär gowy zat ana ýene bu XLR-lerde bar eýle komplektasiýada gelenok. Motor şu wagt işläp dur özüňiz eşitjänsiňiz sesini hiç hil lişni ses ýok. Ýadyňyza düşýämi geçen gezek men palta kemri obzor edemde aýdypdym alsaň ýöne üç ýarymyň almaly diýip realno käbiriňiz ýaňy ýene şu motora degip geçeliň biz kaprizni ýagy degip bilýär ol bul eýle beýle diýýänler barda Olarda ýene şu wideoň başyny görkeziň. Şu ýerde ýöreýän samolýot diýilýär, üç ýarym motor, ana şol. Şonsyny görýän. Imенно şoň ýöreýşi üçin ýaňky kaprizyny çekip bolýar-da şu maşyn. Men özüm üç ýarymlyk sürüp ýörün. Edil poka şda hiç hili problem edenok, ýaga degenok. Benzin ýakýar köpräk hawa. Iki ýarymlykdan känräk ýakýar, ýöne. Ýene ýaňky wideoň başyny goýasym gelýärda şu ýerde düşünýäňizmi şony düşündirjek bolýan. Siz indi ýazyň siz üçin iki ýarym motormy ýa üç ýarymmy? Imni şu temada kän duranymyň sebäbi arada bir tanyş oglanamyň biri palta kemri isledi. Gaty gowy palta kemri näme pul bolsa berjek diýip. Pul mesele ýok opşon pul bar. Almana maşynyny. Menem üç ýarymlyk palta hödürledim. Ýok, üç ýarym erke, iki ýarym bolsun. Şu maşynyň bahasyna berjek puluny iki ýaryma bermäge taýyn şol. Ýöne iki ýarym bolsun. Näme üçin diýende, Aý, kaprizn bolýar, aý, ol diýerler, bul diýerler. Ynanaýyň oglanlar, adamlar kän zat diýýär. Lýuboý maşyn bolaýsyn, tapar, iki ýarym, üç ýarym paket. Ertesi günem döwülip bilýär, ertesi gün stuwam berip bilýär şo motor. Ol bir demir, düşünýäňizmi? Demire şoň üçin başda Alýaňa täzeje paket maşyn alaňda garantiýa berilýär. Şu döwülmez diýip, döwläýen ýagdaýynda saňa çalşyp berýärler ýa täzesini berýärler. Bilýäňdä? Tehnika dagy adamyň kak by jany lýuboý wagt zat edip bilýär bilýäňizä. Edil şoň ýalygam bu-da demir. Lýuboý wagt döwülip bilýär şoňa taýyn boluň. Ýadyňyzdan çykarmaň. Indi üç ýarym motor iki ýüz ýetmiş atyň güýji noldan ýüze çenli alty ýarym sekunda ulanýar. Häzir ony barlap görers, häzir süreris maşyny. Uje garaňky düşdi düşünýän size. Garaňkyda obzor etsem halaňyzok ony bilýän. Häzir indi içinden bir gürleşeris, ondan soň aňryk süreris, lastoçkanyň ýanyna bararys, şo taýda-da jemläris wideony. Sürüp göreliň, gatymy ýumşakmy göreli. Men-ä kak bir öň sürüp gördüm, ä indi men size görkezeýin we ýöreýşini görkezeýin size. Üç ýarym kaprizni, iki ýarym alan gowy diýenler. Iki ýarmyk motor hiç wagt şu keýpi berip bilmez. Oglanlar, indi biz häzir wideoň soňuny şäher içinde jemläris. Biz häzir biraz sürüp görelim ony. Şähere çenli primerno iki kilometr, iki kilometr süreýin. Gowy zady. Ýol boş. Ana, üç ýarym müň. Hezil zady. Hiç iki ýarym bermeýär şuny. Beý diýsem, häzir iki ýarymlyk motor döwýändir, öýtmäň-ow. Menä lügi ýapaýyn size. Boldy, indi gowy. Lügi ýapdym. Beý diýsem, men iki ýarymlyk motor döwýän däldirin. Prosta indi düşündirjek bolýan-da. Komfort üçin, ýanka udowolstwo üçin Durmuşda mydama tölemeli-dä. Komfort üçin durmuşda mydama tölemelilik barada-da bir aýratyn wideo geler. Ol bir psihologiçeski wideo bolar. Men hiç ýerde tapmadym o kontent, o wideony. Iňlis dilinde tapmadym, ors dilinde. Ýagny hiç ýyl ýok. Belki ol hytaýça, türkçe bar bolsa, Bawurt biler ýöne mena tapmadym. Karoç aýratyn wideo geler nesip bolsa siz üçin. Indi palta kemri barda. Ýol tutujylygy erbet däl oglanlar maşynyň. Gatam diýýäňizde edil mena gaty bir gaty diýip biljek ýa bu maşyny elbetde edil öküz kelle bilen deňeşdireňde gatyrak bolup biler. Onuň 18 kemri, 17 aziýada bar, ýany olar bilen şol bir zat şolaň ýumşaklygy, gatylygy. Üç ýarymlyk motorum Şu üç ýarymlyklaryň baram şol bir zatlaý, üýtgeýän zady ýok, bir üýtgeşik. Maşynyň widi owadan, onä bilýäňiz. Asobinno ýaňky ýaprak disk goýulýar-a, esýäňki. Ana ony men has owadan görýän diskany. Ýöne her bir zadyň öz zawodskoý bolsa gowy-da, ana XL-iň diskasy üýtgerýändir. Esýäňki wapşe ýaprak ýaly, ana ony men has owadan görýän. Sizem kommentariýada ýazyň, haýsy owadan siz üçin paltada. We ýazyň kommentariýada. Kim nähili maşyn alasy gelýär şu wagt? Gaty gyzykly maňa kim nähili maşyn arzuw edip ýör ýa-da kimde uje nähili maşyn bar? Ýazyň we öz maşynyňyzdan dawolnymy? Näçe wagtdan bäri ulanyp ýörsüňiz wobşem şo zatlarda ýazyň komentarda gaty gyzykly bolar okamak. Men oturyp bu gün komentariý okajak. Biz şu wagt şähere barýas saýyndy. Edil şu wada maşyn erbet däle. Bilemok. Bu maşynyň bahasy barada. Şu wagt Merf owadan çykyp barýar. Maşynyň bahasy gaty gyzyklydyr size. 13500 dollar oglanlar. Gymmatmy? Gymmat. Arzan däl. Oňa söz ýok. Ýöne maşyn gaty gowy zat. Şu wagt sürüp barýan. Hiç ýyl ses ýok. Vanus ses edenok. Motorda lişni ses ýok. Karobkada gowy çalyşýa hemme zat gül ýaly ak maşynda hiç hil problem ýok. Airbag çykmadyk degim ýok kraskasam radnoý. Degýämi on üç ýaryma degenokmy gymmatmy gymmat dälmi ýazyň komentarýada arada ýazyň öşem garany on iki ýarymam bir zada satypdyk gara üç ýarymyk ol bazarda gördüm ondan soň ony alyp bara on dördemi on dört müň bäş ýüz dollara satdylar. adamlar. Bu da näme diýsene, palta kemliň fanatlary üçin ol şo pul bermän taýyn adamlar. Her kimiň öz bir gowaran zady bolýar. Häzir käbiriniň aýdarsyňyz 13 müň dollar bersem men 18 kemri prostoýun alyp bilýän, tapyp bilýän zat diýip. 13 edil 10 tapmasaňyz hem 13 ýaryma zada 14 ýakynlasaňyz tapyp bolýar. Dawa, mesele ýok, tapyp bilýäňiz. Ýöne hersiniň öz bir fanaty bolýar-da, lübitel bolýar-da bilýäňiz. Häzir men köne model BMW-lary alamok hiç hili ýagdaýda. Näme üçin? Satmak problema. Ýöne şonam alýanlar bar-da, onam men bir dostum bar. Diňe şoň Koreýka diýdi, köne model BMW-lar diňe şol alýa. I iň soňunda näme edýär? Täzelejek wagty ýarty bahasy satyp goýýar. Diňe BMW sürýär, ýöne ýart bahasyna satýar her gezegem. Ara dally 7000 dollar alýar, 3,5-a 4000 dollar satýar. A men oň ýaly kak bu pul gidres men nok şondan asnanoý diňe Toyota Lexus işleýär. Çarmyk şu wagt basasym belä bolýan bara. Barda. Basmaýyn. Uje uly ýola çykdyk bolýar. Ne?

Käbir palta münýäň, ala takyrdydyr bärde oň ýaly zat ýok. Howlady. Eýesini tanýan diýip öwýän däldir, no. Tanaýyn, tanamaýyn. Maşyn nälelik bolýar, gön ýagdaýyny aýdýandyr. Şo garawym ýolda.

Bagaž ýatdan çykypdyra olanlar. Karoçe bada edil Lexus ýaly pult ýanynda bolsa açýada. Bagažjygy serediň. Üç goýunam sygýar o bäri o ýaman uly bagaž. Paltaň şun sag gowy. Serediň oglanlar daş wida gowy maşyn mesel ýok. Edil paltany halaýanlar siz üçin bahasynam aýtdym görüň kime gyzykly bolsa kim almak islese aşakda nomerler arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Maşyn barada indi näme aýdyp bermedik bolsam näme minusy bar nämesi çalt döwülýär oglanlar ýazyň komentariýada kim näme bilýär görüşdireliň bizem ögrenýäs bäraý her abzorda. Zaşitni plýonkajyk zat goýupdyrlar gowy zady serediň. Freska bildirälaý maşyna nähili seredilip ýörenini daşyndanam özüňiz görensiňiz şu wagt nähilidir hadowoýynam gördüňiz hiç hili ses ýok diýişli. Ine şuň ýaly abzor boldy oglanlar. Göwnüňize ýarandyr diýip pikir edýän paltaň fanatlary gaty kän. Abzorlar ýene yzyna dowam geler arkaýyn boluň. Bazar ýyllar geler opşam maşyn kontent hiç hili ýagdaýda goýlanok prosta ýaňky Köýtendaga gitdik tiktogy eý daşogza gitdik tiktogy ýarmak üçin indi Köýtendaga gidýäs opşam bir bir azçyk ösüşlik bir azçyk üýtgeşik zatlar edýände a tak maşyn kontent iň esasy zat maşyndan başga gyzyklandyrýan zat ýok meni bilýäňizä şoň üçin maşyn kontent hiç hili goýulýan däldir arkaýyn boluň dalşa wideolar dowam eder. Şonuň üçin laýk kommentariýa i podpiska hökman suratda. Kim şuň ýalçyk palta arzuw edip ýören bolsa palta kemri ýa başga maşyn arzuw edip ýören bolsa her biriňize öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin iň esasy zadam janyňyz sag bolsun galan zat dolar oglanlar diňe öňe.